Ħajja waħda qalb in-nies. U mit-tempji ta' Ħal Tarxin ġejt issa l-Birgu ħammur inżur il-Mużew Marittimu u fl-istess ħin induq ftit l-istorja permezz ta' proġetti li għandhom il-Heritage Malta fejn studjaw x'kienu jieklu missirijietna fi żmien l-antik u qegħdin jikkreaw dawn il-platti

Għidilna x'qed tagħmel mill-ħin. Mela bħalissa farrajna l-ilma biex nippruvaw kemm jista' jkun inkunu preistoriċi. Prattikament preistoriċi għandek l-elementi għal l-ilma, in-nar. L-ikla hu mill-inqas affarijiet, vera? U issa ju tibda ssir nibdew inxommu wkoll l-ikel. Mhux hekk? Jibdew jaħdmu s-sensi kollha. Huma s-sensi, eżatt, l-esperjenza ta' min kien jiekol dak iż-żmien xorta x'kien jara, ixomm u jduq. Eżatt. Li għandna hawnhekk, ifhimni, Jidhru l-affarijiet huma ftit imma huma kollox li dak iż-żmien kien kellna aċċess għalihom minn Malta. Daqshekk, ġifieri dak iż-żmien jekk ħa nsajru il-gidi li sa nsajru llum. Eżatt. Kull ma tista' tagħmillu minnu il-melħ, miegħu il-melħ. Issa il-melħ pereżempju m'aħniex ċerti huma kinux jużawh. Imma fil-verità Malta hija gżira, l-melħ kien available, kinux jużawh jew le, din il-problema tal-preistorja fejn int m'għandekx ir-riċetti miktub. Ok, imma per eżempju anke l-werqa tar-randa kienet teżisti. Ir-randa, eżatt, kienet teżisti. Il-gidi per eżempju nafu illi kien l-aktar annimal komuni, il-mogħoż, Matul il-preistorja kollha, tista' tgħid, meta tara l-kwantità ta' għadam li jinstab, dejjem il-mogħża hija l-aktar waħda popolari. Di baqgħet sa s-seklu 20, bażikament, fejn kienu kienu kienu jużawhom għall-ħalib. U l-mogħża dak il-vantaġġ li għandha, tista' tuża għal ħafna affarijiet u hija annimal low maintenance ħafna ħdej annimali oħra biex iżżommha. Allura l-malta perfetta. Mela, għandna l-ilma fil-fuħħar u n-nar. Kemm nitfaw il-gidi ġal-ilma. Ħala raħam dan irid eh, jissajjad bil-mod tipos. L-ideja, ifim li l-ideali u dak iż-żmien nimmaġina li kienu jkepsu bil-injam jiġi ġamaru Tifhem? U kellhom ħin nimmaġina. Għad-dispożizzjoni tagħhom. Is-slow cooking. Mela. Kienet tajjeb. Issa tħawru. Issa kemm nitfgħu ir-rand. U nistennew Li jibda jagħli bil-mod u l-proċess jieħu l-ħin tiegħu. Okay. Għandna sa għandek satejn, titħallih hekk satejn, u? Satejn tlieta. Clive, sa kemm qed isir il-gidi? għajd li naqra kif intom sejrin u l-feedback li tieħdu minn għand in-niesek, meta tkun qed idin iddewquhom Dawn it-tisjiriet, fil-każ tal-lum, tal-preistorja. Eżatt, eżatt. Il-feedback tan-nies huwa wieħed illi qabel meta tidħol ġo mużew qed tara l-artifacts ġo l-vetrina. Aħna dejjem dik nispjegaw. Illum wieħed jidħol ġo l-mużew qed ipoġġi bilqiegħda u litteralment qed iduq l-istorja. Ġifieri llum l-ewwel darba li għamilniha din u ovvjament ġiet full books mal-ewwel fej bniedem poġġa bil-qiegħda u wara spjega żejra fuq il-fdalijiet li nstabu relatati mal-ikel, jiġifieri relatati mhux biss mal-ikel bħala simboli, imma ma dak li naħsbu li kienu jieklu. Eh, qegħdin nerġu nagħmluhom ġo platt u dik il-bellezza tagħha. Li minflok qbadt u tfajt xi ħaġa ġol-vetrina, bniedem qed jesperjenza b'wieħed mill-ikbar pjaċiri fil-ħajja llum, li huwa l-ikel u l-kumpannija, mhux hekk hu? Hemm naħseb sfida imma anke pereżempju meta jkollok xef tgħidlu isma' il-gidi m'għandekx xejn biex issajruh li fil-werqa randa u l-ilma u n-nar. Għax illum meta nagħmlu l-ikel, ovvjament għandna x-xelta tal-ingredjenti. u huma they are widely available. Il-veri fis-sens jekk trid tagħmel inti ehm, il-gidi b'xi spices li ġejjin mill-Far East tista' taqbod u tagħmlu. Tifhem? Allura meta chefs li huma ovvjament huma mdorrijin ehm, li jsajru bil-metodu tal-lum u ngħidulhom isma' eh, titissajjar b'mod tal-prehistory u dawn huma l-ingredjenti li forsi toħroġ klieta l-ik tal-erbgħa, għall-bidu jitfixklu, ma mbagħad hemmhekk toħroġ il-kapaċità tax-chefs tagħna l-Maltin iva. sewwa illi litteralment mill-ftit toħloq platt illi żgur issa la jkun lest ħadduqu ħajoġbok. U anka tara naħseb qed tgħid l-iskill ukoll, ma pereżempju anka tara d-dewmien ta' kemm issajru għax inti tista' jew tagħmel fast cooking, tgħolli n-nar tiftaħlu u ssajru bl-addoċċ jew inkella pereżempju tieħdu bil-mod. Aħna aħna mill-fdalijiet nafu pereżempju kif kien isir it-tisjir li ovvjament bl-injam u bin-nar. Sa meta ssajjar bin-nar u bl-injam aħna nafu kemm ħaddum ħajdum l-ikel litteralment biex isir. Qed tifhem? Allura inti llum toħloq dak il-proċess bħalu. Mela llum preistorja. Eżatt. Mill-istorja ta' l-insibu Malta, tal-istorja kollha tagħna mhux preistorja biss, x'tip ta' platti ġew kreati permezz tat-taste history u tal-ima perjodi? Aħna dejjem nikkreaw skont l-evidenza. Jiġifieri aħna ma nikkreawx dak li tqum filgħodu u tgħid ħa nagħmel hekk, skont l-evidenza, skont ir-riċerka. Jiġifieri iktar ma r-riċerka tiżviluppa, jiġifieri iktar ma niskopru xem fid-dokumenti, iktar ħa toħloq platti. Per eżempju, l-iktar li konna fukati dal-aħħar huma ta' żmien il-kavallieri. fejn hemmhekk anka deżerta u ħelu nafu xem. Żgur. Jiġifieri dawn kienu e, e, dan kien żmien meta kienu iġibu. Eżatt, iċ-ċikkulata aħna f'Malta, jiġifieri aħna fil-periferija tal-Ewropa mhux fiċ-ċentru, kellna l-kafe diġà, kellna diġà iċ-ċikkulata, e, kellna s-sorbe, Jiġifieri għandek bżonn is-silġ. Fimti, jiġifieri fejn f'Malta 30 grad, 35 grad, imma dan nexxilhom iġibu s-silġ mill-Etna. Eh, mill-vulkan l-Etna, jiġifieri dejjem qegħdin iġibu s-silġ. Jiġifieri jagħmlu sorbet tal-lumi, anka tal-larinġ, il-marmalades, ehm, u ħafna platti oħrajn li il-kavallier u l-grammastri kun jagħmlu mezz illi juruhom lill-foreign dignitaries, jiġifieri l-ambaxxaturi li kienu jiġu, kienu jagħmlu mezz kemm il-kċina tagħna kienet rikka dak iż-żmien. Mela. Mela Josef, bħala annimali qed insajru l-gidi, nafu x'tip ta' annimali kienu jieklu, ehm, imma is-siġar Kienu jagħtu frott x'kien hemm li nistgħu ngħidu kien miżjud fil-menju tan-nies fil-preistorja? Bħala siġar naraw siġar differenti jidħlu fi żminijiet differenti. Pereżempju, fi żmien it-tempji naraw Malta permezz ta' Coring, da sirna nafuh permezz tal-Pollen, bdew jinżergħu f'Malta s-siġar tal-għeneb bażikament. Barr'hekk rajna l-ħarrub ħiereġ ukoll. Issa dawn il-loġika tgħidlek jekk kienu qed jinżergħu r-raġuni kienet biex in-nies jieħdu xi ħaġa minnhom. X'kien isir mill-ħarrub ma nafux. X'kien isir eżatt kif kienu jipproċessawh biex jiekluh ma nafux. Pereżempju, għeneb, nafu li kien isir l-għeneb ma jfissirx li kienu jagħmluh inbid. Hemm qabża fit-teknoloġija enormi bejn għeneb u nbid. Barra hekk għandna evidenza li f'Malta kien hawn it-tina. Għandna din l-evidenza permezz ta' imprints tat-tin li nstab fuq fuħħar u barra hekk ħaġa interessanti nafu li viċin tagħna Sqallija elf sena qabel l-evidenza ta' Malta tat-tin kienu diġà qegħdin jikluha f'ċertu postijiet instab instab it-tin. Issa peress illi aħna nafu dawn in-nies kienu jimpurtaw ħafna affarijiet minn Sqallija li Malta ma kinux jintużaw Jiġifieri n-knowledge kien hemm. Allura jiena kunfidenti ngħid il-probabilità kienet illi kienu jieklu wkoll. Jiġifieri kellhom ftit imma xorta għexu, xorta kienu b'saħħithom milli jidher, xorta għamlu l-affarijiet bħal t-tempji u l-binjiet illi insibu. Jiġifieri naħseb bħala nies kienu good survivors nistgħu ngħidu. L-ikel huwa l-ħaġa li ttik l-opportunità li tibni dat-tempji. Jekk inti qiegħed teħli l-enerġija tiegħek tal-ġurnata fuq jien x'se niekol, m'int tista' tagħmel dawn l-affarijiet. Allura eħe kellhom networks, food sources b'saħħithom biżżejjed illi setgħu jużaw l-enerġija tagħhom għal affarijiet oħra. Bħala kemm kienu b'saħħithom dan nies nafu li sfortunatament sa ma n-nies jilħqu l-pubertà kważi nofshom kienu jmutu. Dan nafuh mill-studji li saru x-Xagħra fejn hemm iċ-ċirku tax-Xagħra li kien ċemiterju. Imma once illi lħaqt il-pubertà jekk irnexxilek tgħix sehem int kont tgħix ħajja normali ta' xjuħija u kienu nies b'saħħithom. Interessanti, issa jina edha nittama illi dak illi sa nikol illum sa jservin il-komplement tal-ġuna ta' usan ħosni b'saħħti u ma ħajkolli bżon xejn iżjed. Tempju mux sa nibni imma. Il-gidi, Issa jiena ovvjament meta ġejt għawat l-ekek waħdu ħaniklu l-gidi. Imma imma dak iż-żmien eżatt irridu nibqgħu mal-awtentiċità ta' dak iż-żmien. Għallum il-ġurnata tinstama' naqa' stramba li kull mem tliet elementi, ġifieri l-gidi, l-ilma. Imma inti dak iż-żmien ma kinux jieklu għal pjaċir qisu naħseb. Eżatt, eżatt, dik ħaġa li ridna nifhmu u grazzi għal Josef li fhimna li dak iż-żmien kienu jieklu biex

Eżatt, tal-Gidi vera. U ma naħsibx li vera inti semmejt is-sensi u hekk meta tkun qed tiekol, imma ma naħsibx li tidħol fiha meta inti tkun qed tiekol. To nourish yourself biex tieħu s-saħħa. Eżatt. Ma naħsibx li. Il-moħħ, il-moħħ jaħdem differenti. Ħafna. Ara kemm evolvejna mm. minn dak iż-żmien sal-lum, anka l-palat. Ħafna tajjeb, jiena feliċi tali. Mela, mhux vera. L-istudju tal-istorja u l-preistorja jaffaxxinawni wisq. Illum ħadt gost immur lura eluf ta' snin u nara, inxomm u nduq dak li naħsbu li kienu jieklu missirijietna tal-bikri.